טשארלי קירק איז געשאסן געווארן און אסאך אידן זענען אנגעווייטאגט, די שאלה איז וואס איז פשט פון דעם? וואס האט א איד איינגעלייגט מיט אים? איז דען דא א סיבה פארוואס אידן זאלן זיין אנגעווייטאגט אדער נישט? איז עס גערעכט אדער נישט? איך זאג אזוי, יא ס'איז דא אסאך אידן וואס האבן זיך געפילט שטארק קאנעקטעד צו אים, פארוואס? ווייל ס'האט זיך נישט היינט אנגעהויבן די זאך. ס'איז נישט אז היינט געווארן אזא זאך אז אידן ווערן דבוק אין א גוי נאכדערצו א גוי'שע היראו. דאס איז שוין געווען לכאורה פון כלל ישראל האט זיך אנגעהויבן. פראם דעי וואן די אידן זענען אריין ארץ ישראל. איך לערן אסאך היסטערי און היסטערי האט געוויזן די עיקר ווען מ'האט געזען די שטארקייט די אידן זענען געווארן אינגאנצן אריינגעכאפט אין גוי'אישע איידיעס און זענען געווארן מדבוק אין צו די גוי'אישע היראוס, איז געווען קודם צייטן די ערשטע בית המקדש, אבער ס'איז נישט דא אזוי ווייט פארטיקולער מענטשן, ווייל דעמאלטס איז געווען א פראבלעם מיט עבודה זרה, באט שפעטער ווען די יוונים, די גריקס, האבן איבערגענומען ארץ ישראל,

סאו נישט אזוי ווייט יעדע איד איז געווארן אזוי ווייט א גוי אפילו א איד איז נאך אלץ געבליבן א איד אבער ער געפילט שטארק קאנעקטעד צו די אלע גויאישע השגות צו די אלע גויאישע איידיאלאגיס און מענטשן האבן עס ממש גענומען צו זיך זייער פערסענעל כאילו עס איז א חלק פון זייער לעבן סאו דאס איז נישט א נייע זאך דאס אז א איד ווערט אינגאנצן משוגע פאר א גוי. סאו ס'איז נישט קיין מאדנע זאך, ס'איז נישט א זאך אוט אוו די ארדינערי, ס'איז זייער נארמאל און ס'קומט פאר א סיבה, ווייל אונז, אונז זענען בשורש זענען אונז קאנעקטעד צו די אייבערשטער, און די אייבערשטער האט אונז אריינגעלייגט אין א וועג אז אונז זאלן זיך קענען איינרעדן כאילו אונז זעמיר נישט קאנעקטעד, אבער ערגעץ גייען און זיין קאנעקטעד צו. און ווי א איד זאל נאר ווערן קאנעקטעד וועט ער ווערן זייער זייער שטארק קאנעקטעד צו די זאך. סאו טאמער א איד גייט און ער לייגט זיך אריין אין פאליטיקס ווערט ער זייער קאנעקטעד צו די פאליטיקס. און אז ער לייגט זיך אריין אין די גאנצע זאך פון די טורנינג פוינט יו עס עי פילט ער ווי ער איז קאנעקטעד צו טשארלי קירק. ווייל ס'איז דא א גרויסע עולם וואס פילט זייער קאנעקטעד צו טראמפ. ס'איז א נארמאלע זאך. אבער ס'איז נישט קיין ריכטיגע זאך. ס'איז נישט אפגעפרעגט אז א מענטש פילט אזוי ווייל דאס איז אונזער טבע און דאס איז אונזער בחירה וואס אונז האבן. אבער ס'איז נישט קיין ריכטיגע זאך ווייל גארנישט גוטס קומט ארויס פון דעם. ווייל א גוי איז איין שטיק טומאה. און ס'איז נישט נאר דאס. ס'איז דא מענטשן למשל וואס זאגן אז טשארלי קירק איז חסד אמת העולם. דא אזעלכע מין השגות וואס שטייט אין גמרא אז עס איז דא חסד באומות העולם אבער די חסד אומות העולם איז נישט קיין עכטע חסד, וואס די חילוק צווישן חסד אומות העולם און חסד פון אידן אז ווען א גוי טוט חסד מיינט ער זיך עפעס און דער גאנצע חסד ליגט אין דעם זיך אבער ווען א איד טוט חסד טוט ער עס ווייל ער וויל העלפן יענעם ס'טוט דיך וויי אז דו זעסט יענער איז אין צער, איז מילא ס'איז דא טאקע אסאך אידן וואס טוען עס ווייל זיי מיינען זיך, זיי ווילן זיך צוריק קומען צו זיך, אבער ווי נישט ווי, א איד האט אין זיך א הארץ און האט א געפיל פאר יענעם, דער גוי האט עס נישט. ווען דו טרעפסט א גוטע גוי מיינט נישט אז ער איז עכט גוט, דאס מיינט ער פירט זיך אויף גוט, ער האט זיך אויסגעלערנט אז זיין גוט איז זיין בעסער פאר אים, אבער עס איז אלעס איין שטיק סעלפישנעס. און נישט נאר דאס, א גוי קען סוויטשן פון וואן מינוט טו די נעקסט, א גוי איז נישט סטעיבל מיט זיין בעליף. סאו למשל א מענטש האט זייער ליב טראמפ לאמיר זאגן, און ס'איז דא סיבות פארוואס אים ליב צו האבן, אבער די מענטש קען זיך טוישן פון איין מינוט אויפן צווייטן, ער קען סוויטשן פון איין מינוט אויפן צווייטן, ער קען מארגן ווערן די גרעסטע שונא ישראל, דזשאסט לייק דעט, בומס, אפילו ער איז שוין א אלטע זעצער, ער איז א גאנץ לעבן געווען מיט די אידן, און עפערענטלי אלע זיינע אייניקלעך זענען אידן, און וויאזוי הייסט עס, ווייל זיין זוהן זאל האבן חתונה געהאט מיט אידישע פרויען, און זיין טאכטער האט זיך מגייר געווען, און מיט דעם אלעם, ער קען פון איין סעקונד אויפן צווייטן זיך סוויטשן. דו קענסט אים נישט טראסטן. און ס'האט שוין געוויזן אין היסטרי פול מיט זאכע גוים. יעצט איינמאל ס'געווען ווען טראמפ האט עפעס געטוהן, צו ס'געווען RFK, ער איז עפעס אזוי פארגעגאנגען, און בקיצור ס'האט נישט געסאונדט ווי זיי האבן געטון וואס די עולם האט געוואלט זאלן טון, און איינער זאגט מיר ער איז אזוי דיסעפוינטעד, פארוואס האט ער געטון אזוי, פארוואס האט ער דאס געזאגט, און אייעם לייק, איך בין נישט דיסעפוינטעד, ווייל איך ווייס ער איז א גוי, און איך קען אים נישט טראסטן, וואס דען, וואסערע גוטע זאכן איך קען האבן פון אים דאס נעם איך און פערטיג, וואס, פארוואס דארף איך, איך בין נישט געווארן קיינמאל עטעטש צו אים, סאו איך בין קיינמאל נישט געווארן עטעטש צו אים, איך האב אים קיינמאל נישט געגלייבט, איז מילא בין איך נישט געווארן דיסעפוינטעד. אבער א מענטש וואס גייט און עטעטשט זיך צו די גוי אדער די מאוומענט הערט נישט אויף ווערן דיסעפוינטעד. דו מיינסט טשארלי קירק ווייל ער איז געווען אזוי פרא אידן און פראו איזריעל, דו מיינסט ער וואלט אזוי געבליבן? עס איז געווען געוויסע זאכן וואס ער האט געזאגט וואס מענטשן האבן נישט ליב געהאט, און אסאך זאכן האט ער געזאגט וואס איז געווען סעדלי אמת, ווייל עס איז דא אסאך זאכן פון אונז אידן וואס האבן נישט אזוי געטויגט, און עס איז א חלק פון היסטערי, וואס איך וויל נישט אריינגיין אין דיטעילס, און איך האב נישט אויסגעהערט אלע זיינע דרשות, איך האב געהערט אביסל פון אים, באט איינער האט מיר געטענה'ט אז ער האט גערעדט וועגן די זאכן און ס'האט אביסל אויסגעקוקט ווי ער איז נישט די גרעסטע אוהב ישראל, אבער איי דאנט קעיר. ווייסט וואס? ווייל כ'האב מיך קיינמאל נישט קאנעקטעד צו אים. כ'האב מיך קיינמאל נישט קאנעקטעד צו טראמפ, כ'האב מיך קיינמאל נישט קאנעקטעד צו קיין גוי. ווייל איך ווייס ער איז א גוי, ער איז איין שטיק טומאה, איז וואסערע גוטע זאכן איך קען ארויסהאבן פון אים, דאס זאל איך נעמען, און די רעסט? לאז איך גיין הענגען. סאו מארגן זעה איך אז טראמפ האט געטון עפעס און כ'האב נישט ליב געהאט, זאל ער טון עפעס וואס איז פארקערט וואס ער האט אלעמאל געשריגן, גייט מיך נישט באדערן. פארוואס? ביקאוז איי דאנט טראסט הים. איז מילא אז טשארלי קירק איז געשאסן געווארן, די איידיע אז אזא זאך איז געשען קענסטו זאגן אז. ס'קען זיין ער איז געווען א גוטע גוי און דא געווען א שלעכטע גוי, ווייל די לעפטיס זענען שלעכטע מענטשן און זיי טרייען צו פראמאוטן רשעות, און אז איינער וואס טרייט צו אריינברענגען רשעות אין די וועלט האט געהאט די כח צו אוועקנעמען איינער וואס טרייט אריינצוברענגען כאטשיג עפעס גוטס אויפן וועלט, טייטשט אז די די רשות האט זיך מתגבר געווען אויף די גוטע חלק, אבער מיך פערסענלי גייט מיך אן וועגן טשארלי קירק, ער איז געווען א גוי א שטיק טומאה, און ווען בשעת ער האט געטרייט צו פראמאוטן גוטס אויפן וועלט איז ער געווען ביזי פראמאוטן דריי געטער, ווייל דאס איז די קריסטשענס בעליוון און דריי געטער. סאו זעסט דיך אליין דא אז ס'האט צוטון מיט א פארדרייטע קאפ. וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז די איידיע אז א מענטש זאל פילן אטעטשט צו א גוי איז א נארמאלע זאך, אבער עס איז נישט קיין ריכטיגע זאך. און טאמער איינער אטעטשט זיך צו גוים הערט ער נישט אויף ווערן דיסעפוינטעט, ווייל א גאנצע צייט געשעט די מינע זאכן, ווי ער זאגט איין זאך און טוט פארקערט, איין טאג איז ער דא, די נעקסטע טאג איז ער פונקט פארקערט, דאס איז. א דעי טו דעי זאך, און די מער א מענטש אטעטשט זיך צו טומאה די מער דיסעפוינטעט ווערט ער, ווייל דאס וואס טומאה טוט, טומאה מאכט א מענטש זאל ווערן דיסעפוינטעט, איז מילא אז די מעשה איז געשעהן נאך דערצו פאר ימים נוראים, וואס ימים נוראים איז א צייט צו מאכן א חשבון הנפש, איז כדאי פאר א מענטש זאל מאכן א חשבון הנפש און און זעהן, איך וויל פילן קאנעקטעט, אבער די ווייסט צו וואס? צו מיין שורש, וואס מיין שורש? איז די נשמה וואס קומט פון די אייבערשטער, וואס די אייבערשטער איז נצחיות, און די אייבערשטער איז גוט, און ווען א מענטש איז קאנעקטעד צו די אייבערשטער פילט ער א חיות און אזא מענטש לעבט, איז לאמיר אנהויבן אוועקקוקן פון די אלע גויאישע זאכן, קענסט אפשר אביסל מיטהאלטן אז די פילסט די דארפסט עס האבן, אקעי האלט עס מיט פאר ענטערטעינמענט אבער. לאמיר נעם איינזעהן אז ווערן קאנעקטעד צו דעם איז נישט קיין ריכטיגע זאך, און אנהייבן ווערן קאנעקטעד צו אונזער פורפעס אין לייף, און זיין קאנעקטעד צום אייבערשטן. האטס א גוט געבענטשט יאר.